Begulai enggau aku ini manang kumang jegit, endun jelegit lijit mit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasi pala temaga laja, bejarit ngentak ke kepit keregai pisit rerah patah tiga. Nama berita kita bala uchu ini? Ti semampai bisi maya ini datai ngundang duduk entap bala uchu. Anang baka buang bejagang selepak batu. Anang baka riga ningkap berekah batang betungging tunsang. Lama ini nak nepas ruai pelandai panjai kita ucok ketegal ti mayuh kuing singkang kaki ngaga ganyuh tikung pelabuh temawai kemali. Tu ini datai baru mai ke kitai buah ramai ayam nyawa nunggu lemai. Nyirap ke kita serengkap genap buah mawang ngambi bela empit nyepik mimit enda masai ke nadai. Baka ke lemai tu, ini mai dua bengkah jerita. Ti dipedua bala uchu ba Messenger menyadi kitai ayu tauka admin page Iban tauka ba WhatsApp ini empu. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Tau diambi nyadika lalau tenggau singkang kaki bejalai laban dunya ukai semina dewan mensia enggau jelu. Tang antu mega. Turai bala uco udah disurek menyadi kita ayu baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega sepia tina engkeman sebedau ia dikerendut ini pansut keruai kitai kita uco. Leka jaku Iban ti dikena Ayul nyerurik genap bengkah turai bala uchu ti dipedua ba ruai kitai tu mega jaku Iban adap ke menua ulu uchu. Minta ampun enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita. Dua bengkah pengingat tu dipedua Lejan nyadika nama Karong. Ibu kitai Lejan tu uchu gawa nyadi cleaner ba salah siti hotel ba Pelilih Pasar Lama Sibu ditu uchu. Nyadi empai lama tu kenu ku Lejan uchu ba salah siti hotel ba Pasar Lama Sibu nya dia. Mayuh utai nyelai udah nyadi ba Lejan sekumbang iya ti gawa nyadi cleaner ari iya agi bungas munya Uchau. Mayuh bengkah uti udah endur iya gawa pupu bangsa orang enggau tudah tuai begulai ari uti mit nyentuk ke uti ti besai udah endur Lejan gawa magang ba pelilih menua Sibu ditu. Jerita ti keterubah tu uchu maya le Jan gawa ba siti util lama. Enti ne salah ingat tudah tuai uchu util nya sigi udah bisi maya le Jan agi mit munya taun tujuh puluhan kelia. Siang hari nya. Nyadi kenu ku Lejan Ucok udah tembu ngintu diri ba pantry Lejan laban ti tumu makai tumu meh berengkah gawa laban mayuh bilik udah puang laban orang mayuh pansut tengah hari nya Ucok. Baka selama mega tudah Lejan bebai ke troli endur engkah perengka dikena meresi bilik util. Util nya laban ti util besai bisi lip dikena nurun ike. Lip bisi dua ite, siti lip bumba. Meda lip siti lama enda nurun tama lip bumba tu deh lejan tu tadi uco laban pintu lip bumba nya ga dulu tukang. Tama meh tudah lejan lip nya lalu ngenyek ke tuie ringkat tiga. Ba dalam list, bisi empai iti bilik diasuh orang peresa lejan maya nya. Enda mukai-mukai, lip nya tadi te enda ngetu ba ringkat tiga tang meh nyau ngelebus ngagai ringkat lima kin. Selama tau, sigi ngetu dulu lih ba ringkat baruh sebedau iya nampung pejalai ngagai ringkat ti tinggi agi. Meda baka nya, enda ga lejan kiruh nal uchu laban nadai utai ga diperumban ke tudah tuai nal pia kenu ku runding lejan uchu. Datai lejan ba ringkat lima. Pintu lip pen tukang. Peda la jan. Bisi siku ini tuai orang. Nyau bungkuk pendiau ini tuai nyau bejalai tamuk begadai-gadai ngagai lip. La jan, laban ti gerah mulut lalu nanya. Kini dini, ni bala dek nadai ngau? Dapat deh bejalai legi ka kini dek. Niki tauka nurun. Pia ko le janu cau nyapoi ne tuai nya tadi. Ringkat tujuh belas. Ko ini tuai nya nyaut tudah le jan baka ti ringat ucok. Nadai ringkat tujuh belas ini naka ringkat dua belas aja. Ringkat tiga belas tangki ai ko le jan ga. seraya ti nilik gama ini tuai nya ucau. Tang meh mua ini tuai nya enda ulih dipeda leja endar laban mua ini tuai nya lindung laban buak ini tuai nya ti gerusu panjai betengan dada enda ditancheng iya. Ringkat tujuh belas. ku ini tuai nya ga nyaut majak deka ngelawa ringkat tujuh belas. Meda baka nya, leja enda ga kiruh nal. Ngadang di ini aku deka ngenyak ke tuil liep nyin, ku Lejan seraya mansa belakang ini tuai nya uchu bejalai ngelawa tuil liep muak ke kanan ini tuai nya. Laban, ini tuai nya tadi ti bediri ngelindung tuil lip Lejan datai geba tuil lip Lejan te berasai alit ati ujau Nemu kitai ujau Tuil lip nya amat bisi lumur tujuh belas Nai nama selama tu naka lumur dua belas aja. Pia ku Lejan, jaku kediri dalam ati. Ka bebuya nemu Lejan Ucho. Tang meh Lejan ngai kiruh ke utai bukai. Ada dinya ke Lejan meh tui ringkat lumur tujuh belas nya tadi. Lip pen ada niki begadai-gadai. Ati Lejan din. Enda nemu tunga agi ku kita maya nya uchu. Dupdap aja meh atau tudah tuai. Nama enda utai ti dipeda aku legi maya pintu lip tebuka ba ringkat tujuh belas? Pia kenu ku anak ati tudah lejan jaku uchu. Naka alah meh tudah lejan ngemerani kediri deka nanya ini tuai nya baru. Tang meh. Maya Lejan ti nguing ngagai anak tuai nya ucau. Peda Lejan nadai mensia agi dalam lip nya ucau. Semina siku tudah Lejan gelik-gelik dalam lip nya. Enda berasai, pala patung tudah Lejan lemi, Lejan pen lalu teduduk ba dalam lip nya ucau. Iya mila Jan baru deka ngangkat kediri, pintu lip pen tebuka. Peda la Jan, tama dua iko melaki bini lalu bejako. Nai ibu, nama deh nyau teduduk deh, pia ku indu nya? Nanya tudah la Jan uchu. Ringkat berapa tendu Ku lejan ga nanya indu nya ucau. Ringkat dua belas tu ibu, nama deh? Dek ka ngagai ringkat berapa ibu? Ku indu nya ga nanya tudah lejan baru. Eh, ka ngelawa ringkat tiga tadi nyau ngelebus ngagai ringkat dua belas kitu ga. Peda lejan. Kening indu nya. Dikeriut ke iya ninga Lejan munyi nya uchauk. Lejan bedau puas ati, iya pun lalu angkat begadai-gadai nilik lumur ba tuil lip nya uchauk. Peda Lejan naka lumur dua belas baka selama tuil lip nya. Nama meh bala sebayan bala antu nundi siang hari raya.

Isi lejan nyau ngilu asai ke reka tabin. Seminggu manah meh tudah lejan chelap angat ucau taja pun pia lejan enda kala nusi ke bala enggau iya gawa utai ti udah nyadi ba iya nya ucau. Nangi meh jara engai ke dikumbai orang bula. Taja pun bala bakih lejan kala nusi, ini tuai nya sigi bisi ayan dipeda bala cleaner ti udah ngemadu kediri gawa ba util nya uco. Lejan ukai enggai mindah gawa dia kenu ku tudah tuai uco ba iya setaun da magi. Lejan nyau ga pinchin. Au, nya meh naka pengingat le Jan. Empai lama ti ku udah au cu. Pengingat sebengkah tu nyadi maya le Jan agi biak ge u cu. Le Jan maya nya gawa ba sebengkah util jelan ia pemesai ba pasar lama sibu dia mega. Laban ti bedau bisi rumah kediri baka ke diatu, Lejan enggau laki iya nyewa ba atas kedai makai ba pasar Tebing Ai Batang Rajang. Pulai gawa ari util bedarat meh tudah Lejan bejalai kaki mansa pasar malam ba palan lama suba. Maya utai nya nyadi, Lejan gawa muatka malam hari. Bisi siko ga bakih Lejan ti benama Seneh enggau iya gawa. Seneh tu ucau urang asal ari kena mit. Seduai iya gawa berengkah hari jam tujuh lemai nyentuk ke tujuh pagi. Pengawa seduai sebakih begumpulka karung tilam, karung panggal ngena mesin basu ti besai nya. Seminggu sip malam, seminggu ga sip siang. Baka nya meh sida ti gawa nyadi cleaner beganti sip jam maya nya. Engka nya uka jam dua dini hari dalam asai sepe lejan uchu. Laban tudah tuai enda tentu ingat ke jam iya ke bendar. Benung tudah lejan mantai ke gare ari dalam isin basu enda mukai-mukai. Tandan bau iya asai ke bisi berasai ditauih orang dinga lejan bakih iya senah lalu bejako ngasuh lejan nganyung selap tilam ngagai bilik util lejan nyau enda ingat ke lumur bilik nyau agi uchu laban ti udah kelalu lama. Jerita tu nyadi urung iya taun semilan belas lapan puluh empat tauka semilan belas lapan puluh lima pia. Lejan lalu ngau aja ngagai baki Akhir Seneh. Lejan ti nyaut nya tadi uchu enda malik ngagai Seneh nya. Semina ninga Seneh bejaku ari belakang iya aja. Tembu mantai ke gari semua ari dalam isin basu. Beguai meh tudah le Jan mai karung tilam ngagai sebengkah bilik util. Nadai lip util maya nya suba kenu kelo Jan uchau. Ngena tangga nya meh. Laban util nya semina tiga ringkat aja. Orang ti minta karung tilam nya diau ba siti bilik ba ringkat tiga. Bilik pemadu tisi sekali. Datai bemua pintu Lejan pen lalu ngenyak ke luching Bisi tiga kali meh tudah Lejan udah ngenyak ke luching nya ucho Enda mukai mukai Pintu penama bilik util nya tekerebak begadai gadai Enda ga tukang besai amat. Tilik le jan bilik nya agi petang. Nai dini orang tu ga ko le jan jako kediri ucau. Dikangau ke le jan nadai ga orang nyaut. Munyi orang bejako bisi ga didinga tudah le jan ucau. Tama meh tudah le jan begadai-gadai ngelawa katil. Laban iya deka ngengkahka karung tilam ba atas kati iya. Maya ti ngengkahka karung tilam atas kati iya, mata Lejan bisi merening tunga ke sukut Katil, Peda la Jan. Bisi ayah seorang bediri degi-degi. Baka ti ngena baju sepital tang nadai kaki, degi-degi. Merening tudah la Jan ti nganti karung tilam nya ucho. Taja pun bilik nya petang, tang nyengena udu. Orang nya dipeda tudah lejan ucau. Kitai ga sama nemu ucau ukai nya besai endar ga bilik utir katir mega enda besai endar munya. Nya meh kenu ku tudah lejan ucau semak mati keda utai nya enggau iya. Lejan pen ada nyerawah lalu belanda pansut ari bilik nya. Rari nuju tangga. Tang meh. Maya Lejan baru deka datai ba pala tangga. Peda Lejan bakih iya senah degi-degi nyandus pangkat kain mandai. Lejan pen lalu merap senah enggau sabar-sabar. Lapa di sano. Nama utai nganu dai nyau belanda? Enggau sesabak, pia ko senah ucau nanya tudah lejan ti nyabak merap iya. Lejan ne nyaut baka iya senah, majak ke nyabak aja. Iring senah metudah lejan pulai ngagai bilik endur belelak. Nyau ke lama, baru meh tudah Lejan Nusi ngagai bakih iya senang. Utai ti udah nyadi ba iya tadi uchau. Ninga Lejan madahka bakih iya senang ngasuh iya nganjung karung tilam ngagai bilik nya, dia senang pen lalu madah, Aku tu baru datai ngambi gari rangkai. Lalu bedau tama bilik misin basu ari tadi. Utai bukai nya nyaru diri bedua enti. Pia ku Seneh ucau. Nya meh lejan asai ke deka bira asai ke deka kemi ku kita ucu ninga bakih iya Seneh madah munyi nya. Reti iya ucau. Sigi ari bilik endur bebasuk nya meh Lejan dikeduan utai nya. Bilik endur Lejan nganyung karung tilam nya tadi sigi enda kala endur orang diau, kenu ko Seneh Auchou. Bilik nya puang semina endur orang engkah ke perengka ti udah jai baka tilam enggau katil. Nya meh Tudah lejan nyau lemik tulang ninga baki ayam munyi nya. Ngujung ke lejan tabin. Nyau nak leh adap tudah tuai meh nyau ucau. Udah ga utir nya utir lama. Bisik utai nak manah ga nguan. Nadai pun tan asai ke bisi urang mansa belama tunga ke belakang maya gawa malam pia kenu Kulajan ucau. Nya meh naka dua bengkah pengingat ibu Lejan ti gawa nyadi kelina util ucau. Nya aja ari ini. Enti leka jaku ini bisi ngasuh ati bala uchu enseriban begelema nanchum tajam. Ini minta ampun ari punyung pala nyentukka kukut kaki. Ka penda ini merinding lemai sunyi? Enggau orang chabuh ngeruh ai arapka jaku kitai bansa Iban enda leleng baka embun midang temeringkas tawas. Enti kedap agi ketap-ketap ba kuan kanan ini sigi datai baru?